Allaɣ-iw tiẓgi zedɣent-tt iɣersiwen yugar tusuɣu daxel-is izhar amzun d izem iskaɛi wamucen mi ara ad ixiq ɣef wulli mi ara ad tt-id-mmektiɣ Tin akken i t-yeǧǧan truḥ ur ttebrizit ara, yeččur d isɣaren, yal asɣar d asmekti fell-as. Qqimeɣ s ddaw n yitran, ssensareɣ-d cwiṭ usirem, yis ad d-snulfuɣ tabɣest, yis ad d-akreɣ tasusmi s yiḍ. iwakken d ayen ad tettu iwakken ur yettid yettḥadar yal mara tẓerɣ ayur bɣiɣ azɣun-nnes ad yeffer fell-i kerheɣ ad ẓreɣ irsa-d ɣef addag-nni addag-nni yellan deg wallaɣ-iw addag-nni n tayri win akan Icebbul waḍu, aḍu-nni i d-ihubbel, yezwi-as afriwen, yuɣal d isɣaren fell-as, azɣel n lɣir-as, yekkes-as amḍiq-is. Lufan mazal-itt yid-i, igenni ad t-rreɣ d ilem. Lqeṭṭa yakk itran-is ad ten-sdagleɣ ad d-fken tafat ad s-ttehduɣ d asefk i nettat. Tiẓgi-nni yellan deg wallaɣ-iw ad tt-ferseɣ ad tt-ẓẓuɣ yakk d ijeǧǧigen ddarwen tafsut ad d-jemɛeɣ ifrax ad d-cnun i nettat. Lufan mazal-itt yid-i. Ad nili am yemmer ur ttewriq. Mi ara ddaklen i usefru. Ɣas ulac imeslayen ad ten-snulfuɣ. Ad s-iniɣ i nettat, ɛiwen-iyi ad kem-ttuɣ. Ad uɣaleɣ akken i lliɣ. Uqbel yid-m ad iliɣ. Ur kem-ssineɣ ara d ẓɣel-nneɣ. Kemmini ḥemmel-nniḍ. Yessnen tikli di tallest. Dreɣlent wallen-im ɣur-i. Nekkini ḥemmel mass ttnadiɣ-am-d tafat. Ɣelṭeɣ i m-d-imudden tayri. Tayri i d-isenṭqen ɣur-m. Ass amenzu mi m-d-nniɣ ḥemmleɣ-kem aṭas. Ass-a tuɣal-iyi d asigna. Fell-i d aḍu n teṣmiṭ Tuɣal-iyi d yir ccama Tettcewwil-iyi deg wass deg yiḍ Teqqimeḍ-iyi-d am izuɣen-nneɣ Gar wallen-iw simmal d teẓgiḍ Teddreḍ deg waktayen-iw D tibratin d teṣwirat D kra n rriwcen akken Serseɣ-ten-d yakk zdat-i Ssaɣeɣ yessen times, gguleɣ akken ttuɣ mebla lebɣi. Iɛjeb-iyi lḥal, ttmuquleɣ deg-s mtruɣen, iqerreḥ-iyi lḥal, akken i tesreɣ tkerna. Iɛǧeb-iyi lḥal uɣalen d iɣed, fell-asen tḥezzem tafat, tlul-d tallest, deg-sen yeffeɣ-d wabbu. Yuli-d ɣer wanzaren-iw, ttrun-tt-ed wallen-iw, iqerreḥ-iyi wallaɣ-iw fell-am. Deg-s ur tezmir ad kem-tesreɣ tmes, i kemm d times, ur tezmir tatut ad kem-tesfeḍ. Ik yes-m i tettuɣ, ur teshil ara tudert mebla kemm. Ɣlayeḍ, tugareḍ lkaɣeḍ, ur kem-ttuɣ ara a tin ḥemmleɣ. A tin yerran allaɣ-iw d tiẓgi, ḥemmleɣ-kem ay azɣun n naynu.